Hi guys! Croeso nôl i Pop Ti! Fi yn caru adeg yma'r flwyddyn achos mae'n dechrau cynhesu. Wel, sort of. A, ga i brynu dillad newydd? Wel, na shwt o'n i arfer meddwl. Er bod prynu dillad newydd yn fine, beth am i chi edrych yn eich cypyrdde chi i weld beth sydd gyda chi yn barod? A dyna'n union beth i fi ymwneud yn fideo heddi. Fi di bod yn edrych yn yng nghwpwrdd i, a ffindes i'r eitem yma. Sef, whoa! Ffrog denim. Fi di cael y ffrog yma ers bron i ddwy flynedd, a dim ond di gwisgo hi rili yn yr haf. Ond o'n i'n meddwl bod ni'n gallu dangos i chi cwpwl o outfits gwahanol, Bydd yn para chi trwy gydol y flwyddyn. Ond cyn i fi wneud hwnna, chi'n gwybod beth sy'n rhaid i chi wneud, yn dos e? Mae'n rhaid i chi danysgrifio i Propty, i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r glwch bach notification. OK, mlaen â ni! Dyma'r wisg gyntaf. Yn amlwg, mae'n grêt i'r haf gyda jyst pâr o sandalau a bag. Ond yn amlwg, Dw i ddim cweit mor gynnes â 'na eto. So beth i fi am wneud yw fi am ychwanegu llewys hir, 'da bach o batrwm arno fe, fi 'di wneud am leopard print, ond unrhyw lewys hir sy gyda chi. Fi'n credu bod patrymau fel leopard print, stripes yn gweithio'n rili dda 'da denim, neu hyd yn oed jyst rhywbeth plain, yy fi'n meddwl bod hwnna'n dal yn edrych yn rili cŵl. Fi am wisgo tights a par o bŵts gyda fe, achos fel fi'n gweud, mae dal yn oer. I fynd am edrychiad bach mwy casual, fi 'di ychwanegu'r got frown yma, a ga' i jyst ychwanegu ges i hon o siop elusen am dair punt. Fi'n gwbo. A bag bach wedyn, so hwnna bydde'r wisg bach mwy casual, daytime, chi'bo'? Ond gwedwch bo' chi isie mynd mas yn y nos, bydden i'n ychwanegu rhyw fath o blazer lleder, A mae jyst yn gallu trawsnewid yr edrychiad i edrych bach yn fwy smart, ond mae gyda ni opsiwn i'r dydd a opsiwn i'r nos. Mae'r ail wisg eto yn eitha casual, fi'n mynd i gadw'r tights a'r boots mlan, allwch chi swopo boots os chi ffansi. Yn hytrach na dangos y ffrog gyfan, fi'n mynd i roid siwmper dros ben y ffrog a gadael i'r colur popo mas. So, ma' fe'n edrych mwy fel skirt a top yn hytrach na un ffrog ar ben ei hunan. Fi hefyd yn mynd i ychwanegu sgarff i'r outfit yma. A os bo hi'n rili oer, allwch chi ychwanegu hat 'fyd, ond mae o hollol lan i chi. Nawr, o'n i ddim cweit yn siŵr shwt odd hwn yn mynd i witho, achos weles i merch ar TikTok yn neud e. Fi jyst 'di gwisgo pâr o drwsus fan 'yn. A fi'n mynd i droi'r ffrog mewn i ryw fath o, mewn ryw fath o dop. Fi jyst di bwtno lan ble fi angen bwtno lan i a wedyn tyco gwell y ffrog mewn fel 'a. A ma' 'da chi grys denim. Fi'm yn siŵr am practicality hwn, falle neith e gwmpo lawr, ond fi'n siŵr 'se chi'n pino'r cefen allech chi ga'l crys a gwisgo fe trw'r dydd a neud e bach mwy Tokyo, ond fi'n meddwl bod hwn yn edrych yn rili cwl. A yr edrychiad olaf sy gyda fi yw. Leiro ffrog ar ben ffrog arall. So ma' gyda fi ffrog polka dots fan hyn, a fi'n mynd i ddefnyddio'r ffrog denim fel jacket, a gadael e ar agor. Fi'n meddwl bod hwnna'n ychwanegu layer bach cwl i'r wisg, gyda bag a pâr o sandale yn yr haf. Fi'n meddwl bo hwn yn edrych itha cwl. A dyna ni guys! Mae'r fideo heddi jyst i profi bod na fwy na un ffordd o wisgo yr eitemau sy gyda chi yn barod, a bydda i bendant yn mynd nôl i'n nghwp wrthi i weld os bo fi'n gallu neud hwn gyda unrhyw beth arall. Os nathoch chi joio fideo heddi, Chi'n gwybod beth i wneud, ydych chi? Mae'n rhaid i chi hoffi'r fideo yma, i danysgrifio i popty ac i wasgu'r gloch bach notification, a welai chi yn y fideo nesaf. Ta-ra!